iyo mota yamuri kuona apo iyo nissan sun iyo eh, ndo imwe iri kunzi yasangana negonyeti mumugwagwa eh, yatorowa itori accident iyo yamuri kutoona apo iyo haa ah, pakashata veduweka izvi zvaitika muchivhu highway manje izvi chivhu highway chivhu highway pari kunzi driver of eh, the nissan sun died on the spot after head on collision with a truck along harare chivu highway 73 kilometers uh, this morning uh, ngatibatsiranei uh, kuti what can be done to minimize road accidents ndo uh, shoko riri kutambirika iko zvinezvi rekuti tsaona iyoyo yamuri kuonai kurovana kwadzo kwaitika ende maaccidents muzimbabwe haasi kupera vakomana hamene kuti poitwa sei iye unoza zvinhu izvi kaizvi uno zvinotoitika sefani driver wekamota ikaka kangofirwa pasport bo z gonyeti rakanorara oxide ah, unototadza kunyazonzwisisa kuti zvinhu zvacho unotangira pastate ipi kuti ti pamwe ti imhepo ti imhepo idzo dziri kungosumuka sumuka dziri kutenderera munyika umu or chii i don't even know zviri kutoconfuse or iko zvine izvi bcause unoona hauna nyi zvinorwadza tekuti munhu unozononzwa kwanzi kana kuti hama yako wanga achitravela waya e eh, asangana netsaona tsaona iyoyo yatoitika pafa vanhu vazhinji paunozonotarisa ubva waona kuti ah e hama yako kana kuti ani ah, wako wani ndiye anga arimo mukamotemo zvinhu zvinonyanyisa kusiririsa wakomana mm, hamene kuti poitwa sei bcause kuti titi marhodzi kuti titi drunk driving here inenge ichiitwa yacho ipapo ndikutotadza kunyatsozvinzwisisawo kana neni kuti chiti kuti kana kuti munhu ava nyaya yetechnology idzo dzakati kuuya dzekuti munhu ada kuti ada kudriver at the same time ari kutamba nefoni i don't even know kuti chiri kunyatsokukonzeresa kuti zvinhu zvisvike apa chii ende pari kunetsa kuti toti zvonzwii nekuti eh, Matsaona acho aitika iko zvinezvi awandisa munyika zvawanda zvakutosiririsa manje zveso uno zvatombotanga tichitomboti ha pamwe zvinhu zvekuti zvinodarika uno but mm, mm, mm, ha pakaipa ha pakashata ha hama dziri kuparara hama dziri kuperera mumugwagwa Ndozvinhu zviri kutoitika ipapa apa hameno kuti tingati inyika yacho iri kutotanga iri kusanganawo nekutukwa here i don't even know kuti chii zvimwe zvacho unombotanga ka uchiti ah but ichinchii but unozoona kuti pari kutoitika tsaona pamwe pacho ka neparoad dzanga nepakanaka pacho ziri kutoitika tsaona idzo dzidzo I still remember eh, imwe yakaitika malast week umu eh, lomagund road iyo yakatogadzirwa icho kuchinzi inoenda kuparliament iyo makatoitika tsaona imomo pakanaka chaipo chaipo pakatoitika accident ha unotopedzera kutozvishaya kuti zvinhu zvacho chii chaizvizvo unotoona kuti pamwe pacho pounototi ah, eh, pousiri kutomboexpecta kutiona kunge eh, zvinenge zvatoitika we understand kuti zvinhu zvaizvo zvinoitika nekufamba kwenguva zvinoitika zvemaaccident unotumbo unoti hii and they unoona hapo ah, yaitika apo yaitika zvinonzwisisika kuti zvinomboitika nditi but the way yazvakuitika nayo manje iko zvinhu izvi ndo isingachanzwisisiki ndo zvinhu zvitoripo paground iko zvinhu izvi saka amene kuti pari kutonzi poitwa sei poitwa sei kosi ihama dziri kupera idzi nezuro baba neimwe tsaona tikadouya tikataura rimwe bhazi rere rakangodonha paratodonha nevanhu vanhu vakatopera ah, ndozvitadza kuzvinzwisa kuti chii chazi chezvo chiri kuitika saka ah, man pamwe pacho paipo munenge muchimboseka vaya vanenge mune muchiti vari kuwanza mavhese vari havasi kuda kunamatira vari kungoramba vachingoshanda zvinhu zvese nemunamato i think sometimes eh, vanhu ivavo eh, inoona kusvika nguva yekuti munenge makuvanida makuvata uya mbonamatira nyika and i don't know kuti even mapastors mazhinji ari munyika maprofets whatever sei vasingadi kumbonyanyisa kumbotsanyira nyaya dzacho because handiti vamwe vacho vanobhiribva kuti vakatsanyira zvinobva zvatopera here tinodiwa kuti zvinhu zvipere zvematsaona izvi zvisaitike itike because hazvichabatsire chinhu zvakuitika manje zvamambotanga zviri zvinhu zvekuti munombotanga muchinyarara muchingoti ah tsauno yaitika but iko zvinezvi muzimbabwe everyday mukufa vanhu everyday hapashaiko accident unotonzwa kuti inoitika inoitika inoitika pakati everyday its just that dzimwe dzacho hatizotaure because unonga utina kuti ah ndataura iye yakadai so ine mafira aita vanhu apo shosho inenge ichitorwadzopa munhu unonga watokundikana eh, kuti utokwanisa kutoitaura because unenge utoona kuti zviri too sensitive zvimwe zvacho zviri kutoitika ndozoti vanhu vanotozopedzera vatotraumatized vari kuramba vachingonzwa kana kuti vachiona nyaya dzakadaro dzinenge dzichiitika saka hmm, ha please vanofamba muroad be safe vakomana upenyu hwakakosha e eh, munotadza kuzvinzwisa anoti vanhu munogona kunge makaoma musoro kana zvidriva zvimote izvi but paunozozosvika pasituation iyi kana watotrepwa nemasimba aya kana kuti watodzima wadzima wadzima watodzima wadzima unotofa unotofa and uh, pana chinozombochinja anyway ndo ndangoti ndikuva ndikokuzivisa iwo nyaya yetsaona yaitika mheno munaiwonawo sei nyaya yaomana